marara sei marara sei o hama dzinodikana muna ishe jesu kristu it's a blessed sunday and the sunday is blessed mufara here guys morning ndamuka zvangu mamuka sei im just tired still laying down in bed but ndangoti regedzai ndingofona zvangu ndingoita chinhu chelife kuri kuseni just to appreciate all of you uh, for

you know pane zvinhu zvinoitika muupenyu zvaunenge usingambofe wakaexpecta mulife kuti zvingaitike asi hanzi with time god will make a way with time mwari anozviratidza so ndoda ngotenda mwari mufungi handisi kugona izvezvi izvi ndiri kunzwa kudedera ndiri kufungawo kuti ndiri kurota Kuda kukuteka here on a journey of what has been happening behind the scenes like um last week you know i called my husband and i'm ah, you know eh, i will be hosting a birthday so mu, ah, before that ndakamuti you know imba yandiri kuvaka my house yaparo flavor so ndakamuti ah, ndakuti mundiwedzere mari yemafinishings emba so ndakuti mundiwedzere mari iyoyo imba yakuda kupera nditoda kuvavarira kuti by christmas tinge tamova into that new home and do you know what my husband said my husband said ah ina ndikwanise kuti ndikubatsire nemafinishings eimba yeikokoko you know because at the end of the day aizimba yangu this was last week you know ndakaita hasha ndikati ah what do you mean kuti haukwanisi kundibatsira mafinishings because aizimba yako anditi what's mine is yours what's yours is mine so why would you say handisi kukwanisa kubatsira nemafinishings because this is not my house and akanyatsopindura in a calm way my husband is very calm but it was kind of like rough to me kuti how do you say hausa undibatsira iwe uchiziva target yangu yekuti ndakati by christmas toda kuitambira mu munew house you know so from there unoziva ndakagumbuka ini ndiri munhu anotsamwa guys ndakatsamwa ndakatsamwa ndikati you see the way you say this is yours this is mine you don't even understand what is marriage all about ndini uyo ndakumulecture how do you say imba yangu is not your house kuita kunge chii ndakambobvira ndakati zvoni imba yangu randiye the end of the day uri kuuya kuzogara muno mumba macho mauri kuti zvoni haisi imba yangu and i got so mad ndakatanga kusataura naye and ndakafunga zvakawanda ndikati ah, murume uyu andifunge kuti murume uyo ari kuziva zvaari kuita miri inonzi anofunga zvakawanda usingazive zvaukaplanirwa then iye he played the part abva atangawo kundinyararira ini hasha manje dzawo mwama apa ndine stress apa ndakatenge ndakandirwa round ka anzi why did you sleep on a new bed no this is this is not the new bed this is not a new bed this is the other bed the new bed yaya isati yakurarwa ichararwa kana baba vauya isati yatombobviswa maplastic so ah, ah, paya takutokikiritsana haa ah, ndobva ndataura ndakataura ndidi kunyeba ive zvino ndiri kunzwa kunyara guys handiri kunyebera even up to now sandanyatsotaura naye mr maposa because ndakamuudza ndikati i don't think kuti you know you understand where i came from yo way i've been a man all my life yo way yo way ini ndikagubuka kandienda kunyora netumastatus kuwhatsapp ndikati all my life i've never had a man taking care of me i have had eh, what what i have been a man all my life hapana kana murume anondichengeta iplay chicha iye achiona zvake achinyara murume wangu akanyara kahapinduri indamboza utane dzake dzaari kufunga yezvo wafonera cynthia bizuri i want to call out everybody ari munyaya cynthia bizuri indra shungu shuvai uh, bruno furnitures all my friends were aware ndega ndinda ndisina kana idea ndindanga ndisina kana idea kuti what is going on but vanga vakatoudzwa this is what i want to do for my, for my wife and vanga vachi vachimhanyisa zvinhu underground ndichimhanyisana neebethid mhanyisa neebethid rangu mhanyisa neebethid rangu apa ndikumhanyisa nekuti imba iite Saka nemuri mako unogoda kuti ndikuitire rufu inga wani waiti wakakandirwa round ndowakandirwa round pedzisaka nemari yeround ah, ndakati murume ane rafu uyu ndamboziva kuti pane zvekurongwa murume ane rafu ndikamuka ndikanyora status ndofunga last week yese ndaimuisira mastatus i will always be i will always be the king iye achiona zvake akanyarara vanhu vari kuronga i think cynthia jenje makangondifonera kati hey, amai titi what do you want on, on, on, on your birthday saka ndaive nebp ndikati ndiri kuda nyaya yeimba yangu cynthia ndoyandiri kurwira kuti ndipese bos december why ndiri kunyanyopusha kuti ndipinde mumba mangu december mumba mangu mandogara muya makawandwa mwana wangu titi haana even my mom and dad were away saka titi haana speya yake vanogara vari vanosheya and to be honest titi nafifi havawirirani you understand panyaya dzekurara vese because titi ane zvaanoda fifi ane zvaanoda saka they are always fighting saka i was trying kuti ndina kupesa vana vangu vaite room yake room yake you understand ah paya mai vangu vaudzwa baba vangu vanhu vese vekwamaposa vari kuziva vazukuru vacho vari kuziva vamwe tete vari kuziva painini handina chandikuziva roni ari kuziva vanhu vese vari kungomhanya ini ri kungomhanya nemastatus i never in my life i don't depend a man i can still do it by myself i have been doing it and i will do it ihasha idzi ndaishungurira munhu kustatus because kuti ndinyatsomutaurira ndinyatsodurira durura ndanga ndisingakwanisi so i went ahead preparing my birthday ndobva ndazomuti next are you coming for my birthday sikanzi i can't sinashe why i can't come to kubvumidzwa nenyaya yekubasa basa kwavo kuri strict and the last time takatozoa akatozoposa adzingwa basa nenhamo yekuti akauya kumuchato akapiwa maday akazoexita nhamo yedu yemalong distance nyaya yekukontrorwa nevarungu so this time again ndofunga akatry akarambidzwa here ndikati wadii kutry hard why didn't you sacrifice like pamuchato wakauya one wakati whether vandibvumudza vandirambidza pabirthday uda kundinyadzisa vanhu vafungei hasha bp kusvika mugotsuma ndikati vanhu vaya vachatanga kutaurisa izvezvi vekutaurisa kuti yowe vanhu vakadai ende vanhu vakanga vatotanga kakutaurisa yowe zvakapera yowe zvakadini zvakadini apa inini hasha bp but you know zvinhu zvekuamerica izvi zvinonetsa munhu anenge asiri yemceo anenge ari pasi pavarungu and am trying so much to understand ini ndini ndinofanira kunge ndichitoenda kwako istisu maceo kuno hatina anotirambidza tinomuka tichienda patadira but with the uh, way um, tinashe works anotosubmita to someone even on, on anzi nawo even on father's day even on father's day no i was just angry so im like ndikuramba ndichimunetsa wade kupedzisa watadza kupedzisa imba ya yangu he wati wati haundichengete i said a lot izvo munhu ane dzake dzarugaya so mazuva for fast forwarding to my birthday now nditumirewo kamari kana yebirthday ye zvayo zikanzi handina apa ndajaira kutumigwa ma 1.5 aya ah, from last week zvaa zvakaoma baba vaye vakandiita ndikati hauchanditumire mari chii chiri kumboitika hauchatumire futi mari zikanzi handitomborina mari zvakaoma ndikati zvakaoma chii recently wakati wakuita mabasa three hausi kurara saka chii chamusiri kurarira chaicho ndiudzei reason nechamusiri kurarira kwakutopengera mari yemunhu mufunge kujaidzwa kachi 1.5 chiya ndobva ndati ah regedzai ndinyorera baba ndobva ndavanyoresa composition ndikati eh, i want a divorce oh, ndikati i want a divorce i have seen that inini amundidi and i have seen kuti you don't even understand me and i have seen you don't understand my frustration ndakamunyorera paragraph yakadai so therefore i want to divorce this relationship is not working relationship yazongotadza kushanda nenyaya yekuti ndatadza kupedzisirwa imba ndikati i am done i don't care what people will say i am done iam calling it off kutsamwira imba ini ndakafunga ndichanyengererwa ka zikanzi nayo miss mapotsa its okay wakambofriza here iwe ausi kuziva iwe apa rutoti wane divorce usingaide kakuda kuzama kuona kuti munhu ari papi zikanzi its okay if that's how you feel i don't wish any ningirikini on your life i wish you the best unoziva unonzwa kutsva wakambotsva kuchitonhora ndikati oo oh. so you are accepting the divorce sikanzi ah, that is what you want what can i say ndozvauri kuda and i don't know why have you found someone nditi nazvo haa gore rino ndakaororwa ndikati found someone because you have found someone ka ndosaka wakumhanyana kundibvunza haa ndakakwenda pamusoro pemba ndikati because you have found someone that's why now hausi tombotumira vana kuno hausi kutumira vaimbotumira magrocery this month hauna kutumira grocery ndakapenga ndikambofunga ndodiniko ndikafunga kuti ndokuira here ndoenda ikoko here ndonoita noise ndo ndakatambudzika pandini ndamboti i want divorce but but ndiwe wataura kuti uda divorce ndakaita stress ndasaka baba vari kutoda vari kutoda divorce ka which means pamwe he has moved on apa ini ndiri kungotaurawo divorce hauzoti vakazitozviitire kuti handichada iwe uchida uchida kutrusta munhu ndakarwara two days haana kufona akaswera asina kufona the next morning andataira zvedivorce aimika ah, wakamboita stress rekuswera wakazvimbanya muchikona ndifunge kuti ndichifona ndifunge kuti ndichidiniko ndafona paya daira ndibva ndakata ndika ndafona nemistake foni yekuda ndadiniko stress ndikasika munhu akutoda divorce ndobva ndati ndoita sema ndafona futi ndikati divorce yacho naisati yauya wani kana tazogara vakadzi kati tenge tisina kukwana chokwadi sikanzi kudivorce inouya ne one day here handiti unotanga kuprocesa mapepa ndikati ndipe certificate iro rekuamerica certificate racho ngariuye izvezvizvi rekukata muchato handione bepa racho iroro fambira izvezvizvi nhau dzemuchato wacho dzifambire kwaaniko ndikati kata i want to have my freedom nekuti ndine ndakasungirwa nebepa zvekusungirwa nebepa handidi yewe yewe yewe veduwe mwari ngaandibatsire muromo wangu uyu ndikafona ndafona ndafona ndakazofona ndakabata kuno certificate rangu remuchato riri kuno ndikati ndoda kuribvarura certificate remuchato iroro ikoko kugara wandidivorsa udemburise muchato ndionawo muchato iwoyo ndobva zikanzi ndiri kuita process ndobva ndofunga kaita futi dzimwe two days akanyarira not even kana kudini kana kuti even maposts angu angu asingakomendi ndikati akomana kamahwana aya nditanga zvekudaro vandafona futi ndikati nditaure process yacho kundori kuda kudisturb kuri kudivorce ndikati ndiudze process yacho nditumire loya rangu izvezvi hada vaititi ndingada kutumira loya rangu izvezvi nditaurire izvezvi nditumire loya ndoda kutumira loya izvezvi ndoda kutofona izvezvi ndifonere maloya zangu aprocese nhau dzacho dzikanatinashe ndofunga akandiisira meseji akanyora kunzi ana fairy stars ithinki ndinayo yakanzi ana fairy stars fairy kwete fairy stars anzi ana fairy stars wakambodzikisirwa to that level yangonyorwa in capital letters kuti ana fairy stars ah, eh. ndikati you are now belittling me eh, ndakambopeka wikirika ndakapfeka ndikuyemera izvezvi ndiri kunzwa runyaro runyaro rwandiri kunzwa guys handiri kunyeberai because drama randakashuta pakati apa paka drama randakashuta pakati apa haa rina kumira zvakanaka because I, I didn't know what was going on unnecessary drama unoziva this is a lesson vanhu vakadzika ngatidzidzei kuita patient nezvimwe zvo kutaura chokwadi unenge usingazivi kuti munhu vane chaakakurongera kutaura chokwadi vakadzi ngatikwanei huh? Tero chokwadi vakadzi ngatikwanei mufunge munoziva zvimwe zvinhu tinozvibhururutsira shiridzi shiri chaiyo inobhuru shiri inopedzera yasvika pachikamu chekuzorora kufa chaiko kuti ani ndazvitadza ndakadzidza unoziva ndakadzidza kuti mwari no this time ndadzidza patient in a, in a, in a, in a very hard way let's learn to be patient kutaura chokwadi chidzidzo changu chandakazvipa Huh? iko nezvi ndikaona chero vakaita month vakanyarara ndongoti vane zvirongwa ko ndichati iko zvino chero vakaita gore ndongoti kuda pamwe pane zvirongwa zviripo handina kumbozvifungira handidi kukunyeberai so azoronga zvese izvi ndo pandakazofonerwa na roni we we high class sikanzi tikukudai kunoku kwakandinaka zikanzi emergency pane zvandiri kuda huya izvezvi where are you ndikati handiri mutown that was eh, marimwe zuro chii chaitika zikanzi huyai ndamhanya kwaroni kuya ndikati roni kwakanaka here ndichitobuda paya zikanzi pane mota yandoda kukurakidza yakanaka zvekuti mota Alright, ndaiona yakanaka but kune zveroni ndiri kuvaka. Nhau yekuvaka haizi kubva pamuromo pangu, ndine stress yekuvaka. Ndikati but ndiri kuvaka mari dzangu hadziku balance saka this time hasina kutenga mota. Inini ndinoona vanhu vanoti amai titi mumbori nemota ngani? Inini ndinoita madhira kuti ndikaita mota handigare nayo ndinogona kuitengesa ndoita top up. Saka ndizoona chiti nyuka nyuka. It's not like dzese dzakaita line up pamba. Ndinototengesa. Even Benzia takapiwa na Passion nayo, nautorwa na Passion ndakaitengesa Benzia. chazvo ndaida kuiteiko chandaida kutopera mari so ndinotengesa ndoita swap and top saka muchiona i always what have cars ndotengesa ndotenga imwe saka i always deal with high class saka ndakafunga kuti ari fungwa ndakuda kuti madhiri ekutengesa bhozi yandinayo ndagarisa nayo ndikati roniko nezvandina madhiri iwayo handisitomboita zvekuda kuupgrade kana kutengesa motikari handina mari nditoriwo nestress yekuvaka dai matombondiregera ndakutopengera roni yazikana roni aiwa kana maiti tigarai pasi tanzi tikupei gift na mr maposa unoziva unoshokwa unoziva unoshokwa last towards our wedding ndine one of kamotikari kangu kadiki kemwana kaika ndakatengesa saka iye aizvizawo ndakatengesa imwe motikari maona saka im sure he was like okay regai tichi ndimutengere imwe motikari because pamba pedu ndofunga tasaurwa nemotikari three ronouya ndikati motikari yabvepi zikanzi this is your gift from mr mapotsa unoziva unoseka ndaseka kudaro ka zikanzi weare telling you the truth ndikati haa iyi joku iyi ndobva ndapiwa makeys emota takudriver achida unondisisira manumber place anditora kavhidhiyo ndaseka ndadii after video zveshuwa motikari ndakaiappreciate handidi kunyeba but ndakatanga kupopota ndikati atenga motikari ini ndiri kuda kuvaka instead yekuti awedzere marii handiti tivake ari kutenga motikari yei rona akaseka because rona aiziva futi nyaya yacho ndikati motika yacho ndei tine motikari three at the moment we can use that e, murume uyo anofunga here ndakapenga futi ipo paya pani musaone kuposta mota paya pakatombopengwa futi ndikati bababa brain brain dziri kushanda here tikuda kuvaka tiri kuruzwa nekwakamwana anonopedza mari kutenga motikari that car is 18000 can you imagine opedza mningi uchitenga motikari 18000 kuhigh class apa ini ndikuda mari yekuvaka rufu iyi yakanzi kuda 16 iye adarikidza akutenga motikari ye8 irufu chaiyo chaiyo yakazvimirira ida 16000 mafinishings mado iyo ah, maaluminium windows takapiwa quotation ye6000 chii chimwe chatakapiwa quotation ndikati saka vanofunga havagoni kustrategy strategizing ndakapenga ndiri mumota imomo ndikati munhu asina ziye strategizing munhu akaita sei tiri kuvavarira kuti tivake uku munhu ari kuita zvemotikari motikari handine here ane motikari tinadzo pamba apa tinoshandisa dziripo idzodzo munhu asingagoni kufunga kuita strategy kuita zvinhu mugwara kuti after this we do this eh? apa ari kuziva kuti imba yanovara riti perpose last time ana, ana, ana, ana papa muchato paya Takaita crisis yekuda kuzobhuka maBnb kuti vanhu vakwanise kuwana pekugara. Tinoda imba hombe kuti vanhu vauye vachinyatsogara. Ndaenda zvangu nemotikari iya pamba but taura chokwadi handisina mufaro wakanyatsoti because motikari to me ndinayo ndinayo motikari saka ndakati ha this is not what i want at the moment i want a house i want to finish my house you know ii ndambonzwa kuti pane zvihombe zvandakagadzirwa ndazonzwa ah, manheru mai vangu vazofona manje zikanzi a ah, eh, mangwana tichauya ikoko kumba makuseni mogeza ndine zuro before my birthday ndikati muri kuuya muri kuuya kuno kumakuseni kwakanaka here because ana momzi wangu akashoma kwanzi uya that time zvikanzi aiwa pane zvatiri kuda saka usabve pamba uyuwo wasu aingobuda nekupindawo wasu this time akakipa secret ka apa tinomboita guwa tese kana kuti hlo wasu uya ungazoziva kuti ndiwasu aingobudawo achidaira makozi panze achingobuda ndikati naiwo wasu chiko chiri kumboitika this time wasuka akakipa tinosimbonyira tese ka tinosimbonyeya teseka nawasu yewe tinosimbonyeya nawasu ya but this time haana kana kuti hlo kana kutaura kana kudini wasu ah ndamutya wasu hapana chinhu chasingandiudza chero akaudya secret yekuti usaudze munhu anondiudza kuti amaita natswa ndanzi ndisakutaurirei asi ndatiri gainingokutaurirai mbijani ndo zvinoita wasu but this time haana kana kuti bufu wasu hey. kana kuti bufu watsu chaine guwa watsu kana muchiziva mukuru wemakuwa murume unonzi wazuya une guwa rekuti anogona kuti ah, ndiri kunzwa kuda kungotaura something asi hamufanire kuchiziva anenge andiudza but this time makati zii kana kuti zii ndobva paya ah, ndobva paya ah wasu ari kuti ah imi chiregedzai ndikada kubuda ndaida kubuda ndaida kumhaisa nyaya yekuvhenyu handi munoziva kuti inini handigarisike event plan wanguwo indra ndakumhaisa naye nenyaya yebirthday indra uye anditi aiwa don't wari maititi garai zvenyu kumba kwenyu ikoko tiri tiri right takakuvharidzakakukavhirai mazhetse enyu don't wari garai kumba ndikati indra ko seiko usade kuti ndiuye ikoko wakunditi ndigare kumba zvinhu zva on point here morning my babies morning. how are you i'm on life how, how do you, oh. hold on chimbomirai ndiri palife can you keep quiet i'm on life so ah enda unovaitira ikoko endai munoitirana ikoko fei ndobva paye ah, indrau yako ndichinjira amai titi musauye kuno munhu wese ari kungondiactira like i don't know kuti chii ndikati indra ingawani tataurana uchasangana makusasikanza aiwa relaxai ende indra uyu kauyu anga ambonditaura nhau yekeki vasikana vekeki vakanditi keki riri kuita 3000 right let me just rewind before keki rebirthday keki rika 3000 ndikati indra handina mari chifonera chi mr maposa uti vakuwedzere ndokwanisa kukupa 1.5 ndo mari yandinoafoda handina mari iko zvino izvi ndakaomerwa chifonera murume uya because indra anitaura namr maposa ndikati ndifonerewo murume uya please ungoti zvoni ah chiwedzerai keki chirega kutaura kuti ndini ndakuudza ndanda kutuma kamunhu ndikachiregedza kutaura kuti ndini ndakutipira chingofonera murume uya uti e, ndokumbirawo chi 1.5 tiwedzere keki rakeki mamwe indrauya zikanzi hazviite hazviite kuti tifonerwa maposa aa ah, ah, akuramba ah, ndikati hafuti kuti tifonerwa maposa kudiko zikanzi aiwa hazviite mamaposa is got a lot on its plate ndiindrau ndikati indra ndiwo wakundiudza kuti mamaposa is got a lot on its plate unotaura zvekuti unowazivirepi unotaura kuti is got a lot what a lot is he doing what is a lot that is doing he did not kubva last week handisi kuisirwa mari handina kuisirwa grocery handina chani ndakaisirwa saka chauri kuti izikoti a lot chi izvo nezvo ari kuziva ha saka ndaiwa ngatiregedzei kupa pressure vamaposa ndikati indira kwakanaka here kwakanaka ska no im being honest vamaposa has got a lot on his plate shamwari dzangu kuti chinjira ndakati chiko chiiko chiri kuitika ah, chiiko munhu wese aingonditira ka um, kaattitude ndikati awo ah, ini handisi kukwanisa indra 3000 yawataura ndinokwanisa 1.5 ndichatsvaga tsvaga imwe 500 ndozokwanisa kana yasvika pa 2000 kana indra ano it's okay amaititi tinokuitirai vamaposa vari kungonzi zikote loto ni split cynthia wo jenje mandifonera e, e, ndichazouya ikoko later on aho fast forward to yesterday ndafonerwa vanhu vese vafona vati gara pamba usauye kuanything gara ipapo then wasundobva enda unotora maparents angu hamba vauya chii kumba ndobva ndaisirwa location zvikanzi imuchiteerai because papa nemotikari three chiteerai location yekui kumba kwamuri kuti tisangane pane kwatida kuti tisangane but tichipinda imotikari muteere imi mune motikari ndabaya location iya ndakuenda kuya handisi kumboziva kuti chii chiri kuitika ndasvika paya handitozivi kuti ah, allright patiri pana patiri kuitei okay tasvika pamba okay whats next vabereki vangu vari kumashure paunzwa jira ndavharwa kochiiko chiri kuitika unoziva unovhunduka saka ndaiva pane zvatiri kuda pane vanhu vada kukuona saka ndakafunga kuti pamwe vandiitirawo surprise makuseni because my parents wanted to go kubulawayo manheru saka ndakangoti maybe ndaitirwa surprise honestly that's what i was thinking in my head kuti aii surprise pamwe vandiitira bos ivo they were traveling they are not here at the moment ah paya ndapinzwa mumba ndopandakazounfoldwa ndopandakazonzi your house im like what your house your house yei saka this is your house all this time tanga tichimhaisana takafonera bruno eh, vamaposa vakatanga kulayazana bruno vachiti ndoda kuti uite finish a whole house yandaitira yangu nemudzimai unoziva unosvika pachikafu chekuzorora unosvika pachikamu chekuzorora so and im thinking vazviita nguvai takachata just April, May, this is just May, June, this is July, three months. In three months, how does someone acquire a house? How does a, a, someone otanga kugasa property? Yezvo baba ava vari kuterera pese apa ndakazoverengeswa a whole message yavakanyora. Let me just go through a whole message yavakanyora. and read out for you what he wrote. Hold on, guys. ndakaverengerwa nemuzukuru aimhanya mhanya nenyaya yemba aiendesa fenicha dzacho nini skanzi

zikanzi takasvika mune zvinhu zvenyu muchingonzi aiwa vane zvinhu zvavo vane mota dzavo vane life yavo empowered woman independent woman so the fact yekuti ndisvike ndiri mumba memukadzi ndichirara pamubhedha wemukadzi hanzi ndinoona vanhu vachinditsvinyira kuti ndinopinda mumba memukadzi ndichirara pamubhedha wemukadzi ah, vamwe vakati mubhedha unorarwa nevamwe varume hanzi so it got to me kuti orit kana ndichiuya ndichisvikopinda muimba yemukadzi zvese zvemukadzi nemubhedha wakararwa nevamwe varume why can't we have our own why can't we have our own so that is the reason why he could not help me with that house because i was saying my house that is why he couldn't help me with my things because he said it is your things so now we have our thing saka hanzi when i come to zimbabwe isusu hatigare muimba yaukarara yauno yaukavaka iwe imba yaunodi imba ndeyevana imba yauri kuvaka ndeyevana we will be visiting ende tinotogara dzimba idzodzo dzese but iyi ndeyedu ndoyatichagara ndo yaticharara ndo yatinoti imba yedu pasina ari kuti this is my house this is my house bcause ndikafarisooka ndototaura kuti my house niniwo wacho ndinatwowo so i guess zvakamupucha to do that so that he does not feel like ari kuchengetwa He wants to feel like ndiye baba vepamusha vari kuchengeta. He does not want kugara pamakauchi amaititi avakatenga. He does not want zvese zvinhu zvamaititi zvavakaita. Vari kuda kuti vasvikopa kuita zvavo zvavanoti ini ndakatengerawo mukadzi. So now I now understand and I fully understand saka aiwa aluta continue wane kupedzisa kuvaka imba yangu aluta continue wane kupedzisa kuvaka imba yangu nevana hanzi inini pandinouya kubva kuamerica tinotogara iyoyo iwowo zvako aiwa gara mako but inini when i come from america tinogara muimba yedu yandinofila comfortable ine maplastic andakabvisa kwete kuti hanzi imba iyoyo yowe varume vaingouya moti murume wangu anenge achiona zvese zvaanenge achitukirirwa zvinenge zvichitaurwa nevanhu anenge achiona so hold on is calling is he on this life ndichihumana anga chimbotaruka

wawazotongwa kuda divorce here ndavaudza i was just joking babe hapana kana divorce yandaida paya ndikutoda muchato wechitatu ah, ah, kuna munhu anoenda process yamakatanga manje Handiti makati muda divorce, your wish is my command. Hey. Ndongotangire ipapo. Tsano ndofa nemi baba. Imi ndimi vanhu ndofa navo tinohotspotana kusvika zvanaka. Ndaitotamba zvangu ipo paya baby. Kwai kuda kungoti kungotiraiwo mafeelings enyu kuti akasimba here. Ah. Shame, shame, shame. Yee. Ndakakutsenga rona. Inga Rona akambokutaura kuti divorce is not an option kuwekoma boss. Aiwa, divorce is not an option shuwa baba paye ndaitotamba nemi paye zvangu ndinodivorsa ndichiendepiko zvangu nhai ndaitotamba zvangu ipo pano atambire nyari dangerous maimwana Ii ari dangerous naimi ko zvandani chatokushayai nai baba imu chokwadi mandiitira zvikuru izvi mamuchanopa girlfriend iri mazva zvichafamba sei nai e unoziva mweya yacho yetsvina mamuchatopa girlfriend ka zvinhu izvi naimi chokwadi kufongorera muchato kudai kufongorera muchato wakakosha kudai aiwa anida ndatoramba koma muchaita sei mamuchatowana zvenyu mwaungo bless ai ndaimbosvika achipinda muimba iri furi feniji chokwadi munhu wandakaendera kukwirira ndege chokwadi ndikamuwana ndega paningi apa ndandakutongofunga zvakunopikira zvangu nditi fata Hey, unoziva mweya yacho kana iri mweya yekumusha kwedu ka i rebuke ufunge shuwa chokwadi ndaenda kuda kutokuramba ipa chikamu chakadai pakwatatu ndaizoita sei ndaichema sei ndichidzoka nhaimwene at least dai makanditipirawo unoziva kuti zvinoda kuita uchimotivetwa papa sisina motivation kapaya Hapana chakaipa chawaitaura, waida kubatsirwa kuti imba ipere, imba yana Titi yana Fifi yawakatanga iwewe ndisati ndamuupenyu hwako. There is nothing wrong with asking your husband kuti akubatsire and there is nothing wrong with me helping you to finish that house for the kids and yourself. But one thing that I wanted is I wanted to start this chapter tiri

we, we, we're gonna, we're gonna break the ground and uchazviona zvandaenda ndimbotaura zvekuti inini when i say i put my mind to something isi kusenza kwese kwandoita kwa don't look at what i'm doing right now but i look at the outcome right now when you're telling people kuti harari i'm constantly working muzukuru wangu anokutaurira every time when i talk to her anenge achitaura kuti sekuru chimbosororai no

you know zvese it's organic i feel kuti i belong there regardless kungave nemapoto or anything but home is best so the two times after 25 years i've been ku zimbabwe i have felt kuti this is where i belong and at this moment i have an advantage mwari akandikomborera kuti ndakava ndichi muamerican and i have mapaper work and everything and i can work at any time kuno but now ndakakumbira mwari chete ndikakumbira mwari kuti anditungamiri mune zvo zvandinoita zve zvandibata zviendeke zita rajesu so now i want to invest in our own country and i want to be next to my family so when i'm saying this i'm saying to say eh, hazvina kuipa zvawaibvunza nezvawaikumbira one thing that i can ask you

because kutsamwisana kuchavepo but hapana anozoti umwe buda mumba mangu nekuneizvi tinenge takuti buda mumba bedu tee takubuditsana kunga tibude imba medu tobuda tese todzokera futi mumu takaita nezuro iyaya yes it's worth celebration but at the same time this is just the beginning kondimbobvunzawo ka iwe wanga uchitaura nyaya yekuti ani e, eh, ndikuda mari yekubatsirwa kumtoda kuti undiratidze ndakuda mari ndikuti enda chimbotumira iye wanga uchiite chinai Ah, makapedza kutumira rini handiri makapedzisira ipo paye patakatanga kunetsana musisa ndikunumire ndimi makandijaidza kandosaka ndandakutsamwa Even makapa makazoita two three weeks no no pepe ungosandisiri ndo zvakakoka hasha dzangu because wakandijaidza mari dai usina mbondijaidza mari ndaingoti ndiri kukontinya ndega mamaposa ndiri kumbira kubvunza handi matanga nyaya pane vanhu handiti Alright. Nezuro hamuna kutumirwa mari here? Aiwa, nezuro makazotumira henyu zvenyu makazotumira henyu ka thousand. Asi kapesa pamamangoti zii plus maactions enyu mama kuita somunhu unenge uri kuita move on kunge kabisira kunge vari kuita zvimwe zvinhu. Aiwa kako. Kwanti mama timoda divorce. Divorce kwani kokungotesa im mukadzi akati haachadeke kutanga kechi 2 Ah, kuta kuti we will be just testing the waters ndozvatinoita nyange mukazondinzwa ndichiti handichada musazoite serious nde ndichitotamba nemi ne ndichiti handichadi ndichiendei Saying what? But you're going to take back your word. Yeah, I do take back. And you know what? I actually apologize. And I, I said a lot. I said a lot of rubbish. And ndikutonzwa kunyara. ufunge hako murume wangu zve ndikunzwa rumwe runyaro rwekuti handisi kutombogona kungotaurawo zvangu uzvisimbisa semunhu akashinga but ndikunzwa kunyara and I, i don't even know

kuti if you wait for god god will provide zvakakwanirana newe so i'm glad kuti we are here and we are learning through this together you've gone through a lot i've gone through a lot and what i can tell ndekuti handina kuuya neintention other than to love you yekuti ndozoda kuzova famous or looking for anything other than what we have So in the future when you get angry give people a benefit of a doubt kuti maybe just maybe he's doing this because there is something that is planning zvinotouch andinamatirei pastor in zvinhu zvacho ndi amen brain yangu pane imwe brain yangu inongoerekana yashota fuse potai muchindinamatira munhu wamwari ne ndisingatodiwo kutsamwa kuzvamunoona handitodiwo but zvinoku hameno dzouya ndinamatirei in that area baba aiwa mwari ari kutonzwa izvozvi if you believe mm. in your heart and understand and understand kuti mwari ndivo vanokwanisa mwari ndovanotigonera on our own we can do you know hazvisi you, you, you, we, we living in this physical world man in this realm atikurarama yemunyama iyi and what we can only control is what we can touch zviri munyama then there is a spiritual realm yatinotokumbira mwari ndosaka tichinzi isusu we live by faith and understanding kuti mwari sees things that we don't see and isusu when we cease to exist in our physical form mwari ndopavanotangira pamweya this is where we want god to lead us ndosaka uchinzwa ndichinamata nguva dzose ndichiti mwari vanhu ngavaone ukuru hwenyu patinofamba vanhu ngavanzwe izwi renyu pose pandinotaura because i truly believe kuti there is a spiritual realm yekuti isusu we don't have control but god himself saka kuti kunamata mwari atokunzwa you want god will provide ukaona zvisina kupiwa nenguva iyoyo uziva kuti mwari ane chinango just like zvakaitwa najoseph mabrothers avo vakamutengesa vaifunga kuti vari kumupa nechauya muroti ngati mukandei mugomba haa vakazoona kuti mai hapana chatiri kubenefit nekukana gomba ngatidii ngatimutengese so we can get something out of it what they don't know ndezvekuti vanga vachitoita fulfill what god wanted so what im trying to say ndezvekuti there are certain things that youhave gone through and there are certain things that you say that will put you on a different dimension in this life mm. iwe unonge uchiti haa muromo wangu uyu haa ini zvakazoti una muromo wakupa wakusvitsa ferista

You're living in a social world where you have to live with your core people vanhu vese maneighbors ako nevamwe vanhu vese ava mune zvakanaka but mwari ndiye anotungamira upenyu hwese dzingave n'anga vange varwi mwari ndo munhu wese mm. so you just learn kuti certain things zvaunokwanisa kuzvidzora zvidzore dzingisa muromo wako mm. and when you feel like you don't want you cannot take a break take a walk and pay attention also because at times we don't see what other people are saying ini ndakagadzirwa zvakawanda sterek ehe dzingave nharo unototama vamwe wodzwa zvimwe zvinhu zvinorwadza sterek but then you tend to look at yourself kuti apa ah, tinoda kutaura chokwadi ndingarwadza zvangu but anotaura chokwadi and we learn because the people can only control what is in the physical realm so vanokwanisa kutaura zviri panyama chete zviri mumweya nezvamwari mm. so just be patient mukadzi wangu we're gonna be there mwari anotikundisa don't worry about anything else noise i've always tell you focus on the goal mwari anotigonera zvinonaka chete amen amen aiwa thank you so much baby haa ndizvi kunzwa koko handisi kuziva handina mashoko i think zvinotongoda muripo kungoti zvinyatsomeka sense haa handina mashoko angotaura chokwadi misi maposa musati kungonyarira kudai so dzitori handina zvinyadzi kucha ndokutendai neiko ndokuberekai here ndoita sei huh? you deserve a second wife ukaona murume achikubata zvakanaka kudai you deserve a second wife andi muri kuzvinzwa kunzwa mukazvinzwa kuti ndamumadm evanhu you deserve a second wife mana wakanyanya madm emunhu ako this time zvekuti anzi maslidam dm panofiwa panofiwa zvekuti kana haiko nezvika anenge amahwana aya iko nezve hakuna dm nendo ndee ndakavhura ziso kudai kunge zizi radzipwa madm aendwi baba hatichaite zvemadm ndiani kwaari kufona murume wangu achitaura ii ndiani kwaanofona parong time sorry tedi pane munhu ari kukudistebha ko yenyu apa hello no it's okay ndiri pano anyway baby inini ka chiregedza ndimboti zorore zvangu ah, basa rakatarisana naro inini i'll be, I'll be like, I, like i always wanna say this is what i'm gonna say to you just when you think you know the answer always change the question saka anything can happen ndokwanisa kuve kumangwana kana kusvira mangwana kana nasi pamwe ndiri panze izvo zvino you never know chiuyai tete ndichiuyai kuno tingoona kuti tikutendei hamuzvioni ndouyako here ndodiniko ko zvino unouya kwendiripo panze papa ndiri panze pedopo panze love you okay i love you i love you i love you and guys thank you so much and god bless each and every one of you ah, mwararamba chikuitisai zvakanaka

The party continues. We are at Mashwede celebrating uh, the birthday. Hanzi matanga mai maposa second wife yeko kana ndiri kutotamba zvangu. Ndiri kutotamba navo. Hayi second wife yei zvangu. It's a joke guys. We joke kani. Ipo nota ndiri type yokutorwa second wife here. Eh, uri kuona ndiri type unopiwa second wife here inini muno. Ah, second wife yacho neyakashinga ka oh zvezvaita sei so i need to wake up and um, you know uh, go to my house handiti iyo imai house hanzi iyo ndo your house iyo our house saka rega ndimuke ndiende ku my house yeah uh, i want to prepare because mangwana kunokuku kunew house hakusati kwapedzwa maposo akati kuda kuiswa tv firiji ndakati saka ndiri kutenga here mapoto vari kutoramba kana nekuti nditenge mapoto vamaposa vati avediwe ah, iri yangu yekutarisai iyo mai mai vakaivaramba ndandati chirega ndotenga mabhodhi here ndifanoisa mukitchen also the kitchen needs a little renovation and stuff saka hanzi ah he will do it when he comes and uh, i'll wait for him so that we can have an official opening of the house zviri proper saka izvo zvicharegei zvedu timuka tiende kwedu kwedu kwatakaita tega tikasimuka tega tikazvitengera tega uku ndekwevanhu uku saka guys manheru anhasi tosangana kumashwede the party is going on at mashwede and uh, make sure you link up ndokwatetiri tichifara tiri kokoko handitya kumashwede vanoziva kumashwede ndokwatiri tiri saka let me wake up and take a bath and go home eh, tichimirira e said he was gonna come to really officialize kupinda kwedu mumba imomo saka hanzi saka tinogara kunew house here mami e vakauya tiri kunoofficialize tichaenda ikoko but hatisi kuvharisa zvedu imba iyi zvedu kuno kuye kumalbury inayo hatingaivarise here hatingaivarise ivo vari kungoti kana varipo vanoda kunge vari muimba yavakatenga yavanorarapo mubhedha wavakatenga saka kana variko handokwandiye ndiri saka kunenge kuri kuchinja ah, ndiri kumba nochina ndiri kumba yekumalbury aiwa ndiri kudema aiwa ndiri kuno hatisi kuvharisa yedu ah zvinhu zvacho hazvizikanwi ramangwana unomuka kuzvara life yakapidiguka iwe wavharisa imba wozodini so aiwa kana vauya tinenge tiri ikoko hanzi nacaroline mapoto iko kuda kuzoti mapoto angu hanzi nauyu liti maposa uyu ihama yamaposa i munoda kutukwaneni here muzukuru hanzi mapoto yeiko gogo muda kuzotanga kuti una sekuru vangu mapoto angu zvamunovaita veduwe handimudaro kani veduwe dai hanzi muda kuzotanga kuti mapoto angu zvamunodaro sekuru vangu veduwe ndakutoramidza kutenga poto here ndodo kutenga angu zvemapoto ekuisa kicheni ndeyemudzimai handi kicheni ndeyemudzimai here nhai huh? Kitchen ndeye mudzimai ndinotenga mapoto ane basa rei nditendereiwo nditenge maningi mapoto nemapani nei veduwe zuva ndikatengerwa mapoto nemapani zvinoiteri eh, saka it's gonna come i guess according to him he said he was going to come soon so that tinyatsozovhura imba saka aiwa in the meantime tinenge tiri kwedu zvedu kumabhereni kwama kwamajaira uko but kana vauya tichaenda kunoita official opening and also imba yachona pane zvinhu zvichiri kuiswa eh, zvisati zvaiswa like hamuna tv hamuna firiji hamuna chifti chimwe chisimu i think ndo zvasara saka hamusati mapedza kunzwini kufenishiwa saka kana mafenichi wayo kana vauya hanzi ndikuda kuti tikate ribon tese tichipinda ndosaka maona ndisiri pamubhedha mune wanouya wewaiti wavo uya wavakatenga and vanoziva kuti ndoda waiti aiwa ipapo vakandigonera bhoza vanoziva kuti ndoo macolors angu avakaisa muimba ino saka aiwa tinovatenda zvekuti aiwa handibatsirei tivatende sometimes unoonera munhu pasi e, but munhu anenge ane urongwa hwake

handiti so ya yeah. regai nditeerere ko ndomhanyireiko kugara muimba imomo ndingori ndega ndiri wani eh, apa e, ndandichingoonoo setapu dzacho otherwise ha ndakutodzokera hangu ku kwangu kwanda kwatakajaira kuwaitawo sikuya handiti ka hanzi neuyu even nembe dzenyu hatisi kudzida ikoko da veduwe ndosiya hembe dzangu here ndosiya hembe dzangu here veduwe musadaro mm. handisiyi hembe saka haiwa let me go guys ndiprepare tosangana ku hazvidairowo zvetiri kukoka huyai kumashwede no huyai keke rinenge ririko futi kumashwede keke riya rakakurisa e, makaona keke rangu ranezo rakakurisa rakatodarika remuchato this time pakaitwa inonzi giant cake so we are taking that cake to uh, mashwede rimwe racho rakasara rakakurisa Rada kuti munhu wese ari kuya kumashwede nhasi adye keki. Everybody who's showing up to mashwede tonight you're gonna eat the cake. It's too big. Ndino ndinorisa pai nhai ndoridi. Rimwe chacho ndora ndichanoisa kunew house ringogariramo imomo. Mm. Kugariramo neimomo. Eh. anditi rimwe racho tichanorisa uko rigari ha ah, its too big ha ah, its too, too, too big saka munhu wese um, achauya kumashwede manhero anhasi uyai cake is there madyo madyo kumashwede nhasi its on the house with amai titi the cake is coming to mashwede uyai tifare ticelebrate birthday handitika hanzi nauyiko gauna ah, vasikana musade kunditapa handidi zvekutapwa ko wakazolikisa gauni ndiyani ko vedwe musalikise magauni evanhu guys musalikise magauni is not nice vanhu vanozotrekwa vakasungwa musalikise magauni musalikise zvinhu zvevanhu vasikana is wrong inga vanga vakachena one guys musadaro vava vakachena zvekuti vava vakachena zvekuti nasiriro rakatengwa kukovo kuvhuki mungalikize mune zera negauni rekukuvhuki here imi ana cat family dziyai zvekutambura kwenyu imi mukwanike isu sitoda zvedu zvema two dollars handiti muda kusada zvekutaura zvevanhu vakatenga magauni avo akanaka kuvicland rakanaka wani vange vakachena zvekuti ah vange vakabuda ranga rakanaka eh, it was on point guys hatidi vanhu vanoda kutaura zvisina basa mazano handichataura zvisina basa chete zvekutaura zvisina basa pamusoro pevanhu mune zera nemagauni emadhizaina here isu zvedu ndezvetu sendi seketi family zvedu anditi hatidi vanhu vanotaurisa mukomenzi kuti ndiketi family ngatiitei zvedu zvamai venyu ve2 dollars anyway mwari akanaka uyu mwari mm. veduve ndakuenda tosangana kumashwede e, manheru from 7 p m till to till chinenge chakachaya pamashwede ipapapa hanzi nauyu hatidi keke renyu kunyu hausi yamaposa nai vedu weko hamuchade kana anything changu here kwamaposa kwa hanzi ndezvedu here vedu we konei makundichatira hanzi hatidi kana keki renyu kunew house kwamaposa riri kutouya kuno keke riri kutosvikaiswa muno munew house munopengere ah, nai vedu we rinoda kuvamirira ka kuti kana vauya for house womi inenge ririmo ifruit cake kekariya rinogara mm, rinogara mm. ifruit cake rinogara saka rinongovamiriro aveduwe andi usataura hako usina basa munyu house imomo hamudiwe zvisina basa handisi kuve ndikutaura inga ndiri kutaura zvakanaka vadaivediwe aveduwe ah, ndisiye izvako zvakare zidavasa munew house imomo mm. awa awa awa hanzi learn to say awa aiwa ihave learned ihave learned awa mm. aiwa cat family musapinda cat family miraendi kudzei this year ndoda kuti tidzidze kunyarara tiri ndikudzidziswa kunyarara ngatidzidzei kungonyarara tichiona makamunzwa song yamethias mhere yekuti mirai muone mirai muone mwari uyu mirai muone anorwa ndinyerere song iyoyoyo ka ngatifambei nethim iyoyo tinorwa nezvine nharo mirai muone Mirai muone Mwari uyu, mirai muone, anorwa tinyerere. Ngatimbodzidzai kunyarara, tione Mwari achitirwira chete. Song yakaimbwa naMathias iya ine chirevo iya. Mwari ane nguva yaanopindira kuti aiwa let me take over, let's allow God to take over, let's not fight. Zvinhu zvatorwa nazvo zvakakura ako mani, zvinhu zvatorwa nazvo, ah, tinorwa nezvikuru. so let's just wait for the lord hanzi kurwira ndekwamwari kutonga ndekwamwari zvose ndezvamwari so i love you chiregedzai ndimuke ka guys ndiende kwangu kuhouse muswere zvakanaka tosangana kumashwede keke riri kuuya kumashwede rinenge riri ti munhu wese achachekerwa iro raichekwa neswod kakeke ranga rakakurisa ranga risinga ranga risinga nhingirini chekeki saka tiri kuuya nesword mm. ikoko so guys i love you god bless you see you later kumashwede